Léif Matbiergerinnen a Matbierger, onse Nationalfeierdag ass, wéi den Numm et scho seet, en Dag op deem mir feieren. Mir feieren onst Land, ons Geschicht, ons Géigewaart an awer och ons Zukunft. Mir feieren och eis selwer, eis Leeschtungen an och eis Erfolleger. Den Nationalfeierdag ass awer och eng gutt Geleegenheet fir an eis ze goen an eis ze froen, Wéi geet et eis am Fong eigentlech? Wat fir eng Ängschten a Suerge ploen ons de Moment? Wat fir eng Hoffnungen a Pläng hu mir fir d'Zukunft? Léif Matbiergerinnen a Matbierger, ech hoffen, et geet Iech all gutt. Dëst ass en éierleche Wonsch, dee mech an de leschte Joren am Fong Dag fir Dag och begleet. De Wonsch nom Wuelergoe vun onse Matmënschen ass fir mech perséinlech eng grouss Motivatioun. An Zäiten, wou mir eng Pandemie hannert eis hunn, an Zäite vun engem Krich an Europa a vun enger Energie an Inflatiounskris, ass onst Wuelergoen awer leider alles aneschters wéi selbstverständlech. Krisenzäite si keng einfach Zäiten. Mir hunn alles dofir gemaach, fir d'Krisen an de leschte Joren esou ze geréieren, fir et Iech et esou einfach wéi méiglech ze maachen. Mir hunn an der Pandemie alles dofir gemaach, fir zu all Moment esou vill Sécherheet wéi néideg an awer och esou vill Fräiheet wéi méiglech ze garantéieren. Mir hunn alles dofir gemaach, fir den Impakt vum Krich an der Ukrain a vun der Energie an Inflatiounskris op Är Kafkraaft esou kleng wéi méiglech ze halen. Mat dräi erfollegräichen Tripartitten bannent engem Joer hu mir net nëmmen d'Kafkraaft vun de Mënsche gestäerkt, mir hunn och den soziale Fridden an onsem Land erhalen. Wann ech vu mir schwätzen, déi all des Krisen erfollegräich gemeeschtert hunn, da mengen ech domat ons alleguer, well dësen Erfolleg gehéiert net alleng enger Regierung oder enger Persoun, Et gehéiert all de politeschen Acteuren am Land, déi bereet ware Verantwortung och ze iwwerhuelen. Den Erfolleg gehéiert och den Sozialpartner, déi a schwieregen Zäiten openeen duergaange sinn, fir zesumme Léisungen am Interêt vun ons alleguerten ze fannen, aplaz sech géigesäiteg ze bekämpfen. Et gehéiert och de villen Associatioun a Benevollen, déi hiert Liewen dem Asaz fir d'Wuel vun hire Matmënsche verschriwwen hunn. Den Erfolleg gehéiert awer och Iech, léif Matbiergerinnen a Matbierger, déi Dir all déi lescht Joren a Méint alt nees bewisen hutt, wat dëst Land ausmécht, wat am Fong Lëtzebuerg ausmécht, Solidaritéit, Zesummenhalt an och en ongebremsten Optimismus, mat deem mir ons eegen Zukunft och zesummen uginn. Mir sinn en aussergewéinlecht resilient Vollek, dat scho méi wéi eng Kéier an senger Geschicht geléiert huet, nei Weeër och ze goen, fir onse Wuelstand och ofzesécheren, jo esouguer auszebauen. Mir hunn et als Land ëmmer bis elo fäerdeg bruecht, gestäerkt aus schwieregen Zäiten ervirzegoen. Ob nom Zweete Weltkrich oder no der Stolkris an de siwwenzeger Joren, zesumme wäert eis dat och dës Kéier geléngen. Déi objektiv Zuelen deiten alles drop hin, datt mir och déi lescht Kris besser gemeeschtert hunn, wéi och déi allermeeschten aner Länner op der Welt. Mir haten an der Pandemie eng vun deenen niddregsten Iwwerstierflechkeetsquote an der EU, an dat trotzt ville Fräiheeten, déi mir am Verglach mat onsen Nopeschlänner awer och konnte genéissen. Mir konnte mat engem historeschen Hëllefspak a souguer Pak Aarbechtsplazen ofsécheren an d'Kafkraaft vun de Leit stäerken. Mat Hëllef vun Energiemesuren hu mir haut mat dee niddregsten Inflatiounstaux an der ganzer Eurozon, mat och engem garantéi niddregen Energiepräis fir dëst an och fir d'nächst Joer. Objektiv gesinn geet et onsem Land also gutt. Ech hoffen, et geet Iech och gutt. Ech si mir awer bewosst, datt et ënnert ons Leit ginn, deen et net gutt geet, Familljen, déi trotzt all den Hëllefe Problemer hunn, d'Enner zum Schluss zum Mount bäineen ze kréien, Jonker, déi Schwieregkeeten hunn, sech d'Wunnen hei zu Lëtzebuerg kënnen ze leeschten, Mënschen, déi sech Suergen ëm hir Zukunft an ëm d'Zukunft och vun onsem Planéit maachen, eng Zukunft, déi vum Klimawandel bedreet och gëtt, och wann Nationalfeierdag e Grond ass, ze feieren, sou dierfe mir dës Mënschen net vergiessen. Mir mussen hir Suergen an hir Ängschten all zesummen eescht huelen. Si sollen eis am Fong motivéieren, fir och déi nächst Joer e bessert, e méi solidarescht an e méi nohaltegt Lëtzebuerg zesumme kënnen ze kréieren. Chers concitoyens,

Ce pays à la recherche d'une nouvelle patrie pour une meilleure vie, cela fait partie de notre histoire que nous ne devons pas oublier et que nous ne devrons jamais oublier. Aujourd'hui, je suis très fière de la solidarité dont ont fait preuve de nombreux Luxembourgeois envers les réfugiés, notamment ceux en provenance aussi d'Ukraine. Léif Matbiergerinnen a Matbierger, haut op Virowend vun Nationalfeierdag si queesch duerch d'Land Evenementer an de Gemenge wou d'Mënsche beienee kommen fir mateneen op onst Land unzestoussen an och ze feieren. Ech wënschen hinnen, mee ech wënschen iech och alleguerten e schéinen Nationalfeierdag a vill schéi Momenter mat deene Leit, déi der gären hutt. Vive eise Grand-Duc, vive eis groussherzoglech Famill a vive Lëtzebuerg!